Dostlar hemmäňize salam. Bugünden başlap JavaScript kursyna başlaýarys. Bugünki etmeli işlerimiz men tekst bärde tekst bilen ýazyp goýdum. Bugün öwrenmeli zadymyz birinjiden emmet häzir gürrüň berjek näme hakdadygyny. Soň ikinji JavaScript näme we nirde ýazyp bolýar? JavaScript-iň goşulyşyny we DevTool-yň nämedigini brauzer I öý işi berler. Ýöne şul öý işinden öň men biziň ýene bir etmeli işimiz şu ýerde minus bir edäýin. Başga ýere syzdyryp däl. redaktorymyz. Redaktor diýýänim, ýagny nirde hmm, nirde JavaScript, HTML kod ýazjak ýerimiz kompýuterde. Şuň ýalak plan başlaýyň onda. Bu gün birinji sapagymyz bolany üçin biz başda e, JavaScript 1 diýen papka döredýäs. Syçanyň sag tarapyny basyp Sozdad papku i JavaScript bir diýýäs. Soň şu papkanyň içine girýäs. Ine ya men size aýtjak bolýanym, ýa redaktor ady Visual Studio Code.

we şol redaktoryň içine düşýäs. Içine düşende şol papkaň üsti bilen şu papkaň içinde işlejegimizi bildirýär şu. Bärini ýapýas welcome diýen. Iň birinji döretmeli zadymyz şu papkaň içinde index.html. Index.html näme gerek? Index.html bize JavaScript-i brauzerde rezultatyny, jogabyny görmäge gerek. JavaScript-i Indi şu ýerde JavaScript näme diýen soraga jogap berjek. JavaScript şu ýerde JavaScript faýl döredeýin. Script nokod.js şu JavaScript faýldygyny aňladýar. Bärde knopkada duje belli boldy nokod.js goýanym üçin nähili faýldygy js Indi JavaScript öňler diňe ýaňky saýt ýazmak üçin ulanylýardy. Diňe saýdyň hem öň tarapyny, ýaňky arka tarapy diýende, ýaňky serwer tarapyny ýazmaýardy, diňe front tarapyny ýazýardy. Ýaňky adamlar klik, ýaňky knopka basanda ýa-da formada e, bir zat ýazyp atprawit edende her hilli ýaňky owadan ýaňky hereketleri saýtdaky JavaScript jogap berýärdi. Indi häzir ol güýçlendi. Indi serwer arka tarapynam JavaScript-de ýazýarlar. Naprimer, tel, e, telefona programmalary ýazjak bolsalaram ýa kompýutere programmalary ýazjak bolsalaram JavaScript-de ýazýar. A, Arka tarapyny Java saýdyň arka tarapyny ýazanda Node.js diýip JavaScript näme bar? E, Framework diýen ýaly. E, Node.js Soň telefon üçin mobaýl priloženiýeleri ýazmak üçin React Native bar, Flutter, Cordova, şoň ýaly freýmworklar bar. JavaScript kömegi bilen häzir kompýuterede programmalary ýazýarlar. Ol ol freýmworgyň ady Electron.js. Indi siz JavaScript öwrenseňiz hiç haçan işsiz galmarsyňyz, sebäbi munuň ösüp baryşy örän güýçli, häzir birinji ýa ikinji ýerde dur. Geçen ýyl iki müň on dokuzda, iki müň on sekizde birinji ýeri aldy, häzir ýene ikinji ýere düşdi ýalňyşmasam. Ýöne bu ýaman güýçli dil, saýtlary üçli dil bilmeseňiz ýazyp bilmersiňiz. Geliň indi HTML-i HTML-e nädip goşmalydygyny öwreneliň. Ondan öň men size aýtdym, ýaňky redaktora näme etdik? Visual Studio Code diýdik. Şu ýere ýazyp goýaýyn. Sketch edit bararsyňyz. Indi men JavaScript-iň nämedigini hem aýtdym. Emmet. Emmet diýen bu plugin. Plugin plugin ustanowit etmek üçin şu Visual Studio Code redaktorda şu ýere girýäňiz we ýene şu extensions diýen menýu basýaňyz şu ýere gön ýazýaňyz internet bolmaly hökman emmet diýip ýazsaňyz lm emmet diýip çykarýar soň üstüne basýaňyzda install diýende basýaňyz mende häzir ustanowit bolany üçin uninstall diýip dur Sizde install diýip durar. Soň boldy bu wkladkany ýapýaňyz we HTML-e gaýtyp gelýäňizde ýüzlenme belgisini basýaňyz we tab-y bassaňyz hem bolýar, bolmasa enter bassaňyz hem bolýar. Ine bu Ähmediň kömegi bilen şuň ýaly tiz ýazdyk-da muny. JS 1 diýip goýýan. Bu birinji uragymyz biziň. I. Emmediň kömegi bilen şuň ýaly struktura tiz ýazylýar. Başga-da Emmediň edip biljek işleri naprimer lýuboý bir tegiň adyny ýazsak, aşa dil naprimer, Enter bassaň özi rezki ýazyp berýär. Bize beýdip ýazyp oturmak gerek däl naprimer, şuň ýaly skobka ondan soň haş adin soň ýapyp zat edip özi awtomatiski srazy ýazyp berýär naprimer div diýen tegi ýazýas Enter basýas. Örän gowy. Ustanewid etmäni maslahat berýän hemmäňize. Indi Indi JavaScript-i nädip goşmaly? Hmm, JavaScript-i biz indi şu title-dan soňra goşsak bolar. Script Ine, Emmadiň kömegi bilen sraz ýazdyk. Skript diýen tegiň içinde biz hiç zat ýazmaýas bäri. Bäri hiç zat ýazmak bolmaýar, şonuň üçin prosto ellemeýäs. Ýöne src diýen atributyň içine şuň ýoluny görkezmeli, nirde durandygyny Script.js-iň. Oň üçin nokat goýup sleşi bassaňyz uje programma aýdýar. I şuň üstüne basýaňyz boldy ine nokat sleş script toç nokat js. Indi biz goşduk şuny ýaňky html stranitsa. Başga-da muny bärden gyrkyp alsaňyz Ctrl-X edip, ýaňky ýapylýan teg body-ň öňünden ýapsaňyzam, ýaňky goşsaňyzam bolýar. Onda dişleýär, bärde dişleýär, bärde dişleýär. Ýöne bularyň tapawudy, sizde body-ň içinde siziň saýdygyňyz hemmesi şu body-ň içinde bolýar. Şonuň üçin şu şu tegleriňiziň hemmesi işländen soň JavaScript işletseňiz gowy. A bärde bolsa JavaScript brauzer brauzer ýaňky zagruzit edenden işläp gidýär. Onda köp ýaňky tegler işlemezligi mümkin JavaScript bilen bilelikde. Şonuň üçin maslahat berilýär iň soňuna goşmana. Bäri goşduk, indi näme etmeli? JavaScript-e girip lýuboý bir komanda ýazmaly. JavaScript-i nirde ýazyp bolýanyny aýtdym. JavaScript nämedigini aýtdym. Köp ýerlerde ýazyp bolýar, ýaňky JavaScript, ya mobilni priloženiýe ýazyp bolýar diýdim, desktopny priloženiýe, saýtlar, boldy. Başga näme aýdaýyn? JS-iň goşulşy HTML stranitsa aýtdym. Bäri goşýan, bolmasa bäri goşýaňyz. Ýene bir görnüşi bar, ony häzir düşündirerin. Açyk soňurrak. DevTool näme we nädip onuň içinde işläp bolýar? Serediň, naprimer, JavaScript-iň özüniň içindäki funksiýalary bar. Biz soňra gün özümizem öwreneris funksiýa düzmänini, ýöne JavaScript-iň öz içinde gurlan funksiýalary bar. Olardan biri, naprimer, konsol log diýip ýazýarys. Konsol nokat log. Konsola obýekt, logam şoň metody. Şuň içinde, naprimer, hello diýip ýazsak, hello diýip ýazsak, soňam Ctrl S bassak, Ýaňky sahrany etmek üçin indi serediň. Biz bäri JavaScriptde uje bir zatlar ýazdyk. Şuň jogabyny, şuň işläp duranyny bilmek üçin biz brauzere barmaly. Brauzere nädip barmaly? Brauzer indi naprimer mende Chrome du diýeli. Ýöne şoňa barmak üçin biz ýaňky JavaScript 1 diýen papkamyň içine girip index.html-iň Üstüne basyp bir gezek, soň sag tarapyny basýas syçanyň we Otkryt s pomoshu diýenine basyp, şu ýerden özüňize gerek brauzeri saýlamaly. Chrome bolýam, Yandex bolýam, Microsoft Edge bolýam. Naprimer, men öz brauzerimi saýlaýan i üstüne basýan. Ine, stranisa boş häzir hiç zat ýok, sebäbi diýseň biz stranitsaň içinde hiç zat ýazmadyk. Oň içi boş. Sebäbi bodiň içinde bolýar biziň saýdymyz. A bodiň içinde diňe JavaScript-da. Olam nädip goşulandygy hakynda maglumat. Indi biz JavaScript-i sahraniz etdik. Indi şuny barlap görmek üçin DevTool diýen näme bar brauzerde. Konsol diýýärler-de oňa. Konsol razraboçika diýýärler. Şoň içinde köp iş edip bolýar. Naprimer, indi ony açmak üçin sag tarapyny basýaňyz-da prosmotret kod edýäňiz. Ýa-da bolmasa Kontrol Shift I basýaňyz. Ine, ýaňky biziň jogabymyz. Jogaby görmek üçin, naprimer, siz sag tarapyny basyp Posмотреть kod etseňiz, srazu görüp bilmersiňiz, sebäbi başda açylýar Elements diýen wkladka açylýar. Bärde ýaňky HTML, HTML-de näme ýazan bolsaňyz şu ýerde görüp bilýäňiz. Ine gördüňizmi? Şu ýerde näme bolsa, şu ýerde näme bolsa, Ýaňky DevTools-da diňe şular bar, Elements diýen wkladkada. A bize geregi konsol. Ine biziň ýazanymyz. Eger isleseňiz biz siz bärde-de bir zatlar ýazyp bilersiňiz. Işli konsol-log bärde-de işleýär, sebäbi konsol-log JavaScript-iň e, brauzerde-de işleýär konsol-log. Wot serediň. Ine. Hi diýip ýazjak. Şeýle diýmok. Hay diýip ýazdym. Enter basdym, indi işläp dur. Gördüňiz näme? Indi DevTool-yň nämedigini bildiňiz. DevTool-yň bärde wkladkalary köp, bular barada soň gürrüň bererin. Häzir siziň bilmeliňiz diňe konsol. Bärde işläp bolýar, arkaýyn. Naprimer, bir goşmak bir diýsek, Enter bassak jogabyny alýarys. Ýa-da iki köpelen sekiz diýsek, jogabyny alýarys. Sekiz bölmek dört, naprimer, iki. Şoň ýaly bärde hemme zat işleýär. programma ýazan ýalyk DevTool-da konsolynda zat ýazsaňyz. Indi brauzeriň nämedigini bilýänsiňiz. Brauzer e, ýagny biziň eden işimizi görkezmek üçin e, interfeýs diýsek hem bolar. Naprimer, şu bodiň içinde saýt bolýar diýdim-de men köp gezek. Naprimer, aşadynyň içinde

Indi şu biziň saýtymyz naprimer. A şu ýerdäki ýazyp oturan zatlarymyzy biz rezultatyny, netijesini görmek üçin brauzere barmaly. Ýöne sahraniz etmän ýatdan çykarman kontrol S i obnowit edýäs. Ine biziň saýtymyz uje saýt bolup başlady. Bu saýt munuň ýaly bolmaýan e, hakykatda ýöne prosta görkezmek üçin aýdýan size. Ha ýöne ýene bir zat aýtjak. Ine şu ýerde naprimer siz näme ýazsaňyz Bärde straniçany obnowit edensoň bolmaýar. Bu prosta wizualny biz özümiz düşünmegimiz üçin ulanylýan geme komanda programma diýsegem bolýar. Browser düşündiňiz, nädip goşulşyny düşündiňiz. Ha indi men aýtjak bolýanym JavaScript-i biz bäri goşmanam bileris, naprimýr, men udalit edeýin. Üstüne basyp delete etseňiz udalit bolar. Udalit. Indi seret bizde JavaScript faýl ýok hiç ýerde. Bärde de obnowit edýän hello aýrylyp gidýär. Sebäbi ýok uje. Indi JavaScript ýazyp bolýar HTML-iň içinde. Onuň üçin script diýen faýly ýazýaňyz. A. Tegi. Ýöne bäri ýaňky src atributyny bermeýäňiz. Src atributy araýan ýol görkezmek üçin. Ol gerek däl. Haçanda şony bermeseňiz, siz şu ýerde ýazyp bilersiňiz islän koduňyzy. Şu açylýan we ýapylýan tegiň ortasynda. Naprimer, konsol log diýip ýazsak. No, prosta ýer diýsek. Sahraniz edýäs. Bolmasa bäri basyp sahraniz edýäs. Save, Ctrl S. I obnowit edýäs. Ine ýaňky ýüz. Bu gün şu şu sapagynda gutarjak. Şuň bilen erteden başlap polny JavaScript-i içgin öwrenip başlarys. Ýöne onuň üçin siziň öý işiňiz. öýüşiňiz. Birinji etmeli zadyňyz redaktory skaçat etmeli Visual Studio Code-y, soň oň içine hökmany plagini ýüklemeli Emmet diýenini, indi şu knopka basyp, soň bäri ýazýaňyz üstüne basyp install edýäňiz. Soň JavaScript barada okasaňyzam bolar internetden içginç tanyşmak üçin, bolmasa edil hökmany däl JS. Da Jesuň goşguşyny görýäňiz, üç ýerde goşup görýäňiz, başda bärde goşup görýäňiz, soň ýaňky Bodiň öňünden goşup görýäňiz, soňam şeýdip bärden birki mysallar işläp görýäňiz, naprimer bir goşmak, bir zat diýip, ýa köpeltmek, ýa nu islän zadyňyzy ýazyp görýäňiz we brauzere baryp, ýöne sahranit et gaýtmaly ýok, men sahranit edýäňiz, ýa save edýäňiz, ýa kontrol s edýäňiz tiz etmek üçin, soň bäri gelip obnowit edýäňiz i jogabyňyzy görýäňiz. Tag redaktor aýtdym, Emmet aýtdym, JavaScript-iň goşulşyny üç öýüşiňiz boldy. Bir DevTool-da işläp görüň. Şu dört öýüşiňiz bolar. A etmeli öýüşleriňizi men bolmasa bäri gaýtadan ýazaryn i faýly YouTube-da roligiň aşagynda goýaryn skaçat edip. alarsyňyz ýa bolmasa prosta açyp okap görüň we öýşi şoňa seredip ediň. Eger öýşi barlatmagyny isleseňiz maňa goýberiň meň poçtama ýa instagrama bir ýerde ýazyň ýa ýutubda kommentariýa ýazyň men siz bilen habarlaşaryn we öýşleriňizi barlap bererin. Şeýdip okasaňyz tiz öwrenersiňiz. A bu günlükçe hemmäňiz bilen hoşlaşjak hoş sag boluň.